Сыра үтүөкүнэнэн, оҕолор, так, билигин оттон бары билэргит курдук, туох кэмэй? Таҥха кэмэбит, таҥха диэн тугуй? Хайылары дьэ? Бо, инникини биле хатылбар бакта, таҥхалааннар инникини биле хатылбар дьэ, Араас тарҕа көрүҥэбэ. Онтон баҕана дьэ бу билигин бу сүлүгүттэр тахсыбыт кэмнэрэ диэбиттин мин миэхэ кэпсээбитим батта сүлүгүттэр бу тахсаннар орто дойду тахханнар сир дойду айылга барда арыллан бу киһи этэ-сиинэ этэ-хаана арыллан киһи инникини билгэлии көрөр туга күүһэ кыаҕа күүһүрэр эбит ойун буоллаҕына бу кэмҥэ дьэ улахан билгэһиттэр даҕаны мээнэ дьоннор даҕаны дьэ бу инникилэрин билэ сатыыр кэмнэрэ буолар бу таҥха таҥха туһунан этэр буоллахха таҥха этэр буоллахха күрдьэх элбэх таҥха көрүҥэ баар онтон үксүн буолана бу сүлдьүкүттэн тахсыбыт кэмнэригэр таҥхалыыр оттон чахчы буолар диэн этэллэр уонна ону тутуһа сатыыллар дьоннор. Оттон тохсунньу ый уон биир күнүгэр истибит. Тохсунньу ый уон биир күнүгэр күнүн түүн, ол аата тохсунньу уон екі күнүгэр буолаайбыт да, оһох оттооччулар тахсаллар диибиппит да дьэ кинилэр буоллаҕына абааһыта суох өтөхтөргө аҕата дьон олорбот сирдэригэр мус такханнар дьэ ону оттоннор дьэ ону сылыталлар диэн буолар ону ким даҕаны көрбөт билбэт буолуохтаах онтон дьэ тохсунньу уон үс күнүн түүнүгэр сүлүгүттэр бары тахсаллар. Дьэ, оҕолуун-уруулуун, кырдьаҕастардыын бары тахсаллар диэбиппитчибит да, ол аата кинилэр эмиэ дьон курдук оҕолоох-уруолаах элбэх буолаллар эбит диэн этибит. Онтон дьэ тохсунньу уон аҕыс түүнүгэр киирэллэр. Ол аата уон тоҕус чыһылаҕа кириһиэнньэ таҥара, Онто кинилэр буолана ол таҥара иннинэ тиийэллэр дии диирбит да, таҥара э, кириэһин э, сөбүлээбэттэр, онтон куттаналлар эбит, ол иһин киирэллэр диэн оттон э, этэллэр. Мгм. Онтон бу тахса төрүттэр төрүттэрэ буоллар кинилэр э, р- уу, ыраастанарын ону сөбүлээбэккэ тахсаллар диэн буолар. Дьэ, таҥха кэмигэр буоллаҕына түһээбит түөлбө сүрдээх иччилээх буолар. Ол да туолар диэн буолар бу кэмнэргэ. Туолар диэн буолар. Уонна дьэ дьэ самое главное оттон бу хайдах инники бу сыл сыллааҕыны билгэлээн көрөллөр эбит болар. Быйылгы дьылы диэн. Быйылгы дьылга туох буоларын, хайдах буоларын ону билгэлээн көрөллөр эбит. Онтон диэти эппитин курдук көрүҥ эрэ. Бу кэмнэргэ түһээбит түүлгүт иччилээх түүллэр диэн этэллэр, оҕата туолар түүллэр диэн буолар. Ону дьон маннык сахалыы кинигэлэр бааллар. Түүллүк тойоннооһун диэн аатырар ааттанар. Тугу түһээбиккин манта көрөҥүн

Олата ол сахалаакы тиһэҕэҕэ эһигини көмүскүүр араҥаччылык аат буолуохтаах. Аха. Онно дьыл бу сахалаат диэн кинигэ баар мантан ийэни көрөммүт сахалааттарбытын билиэххитин. Сөп. Сөп. Уонна дьэ тон билэн туран картынан сервиэтииллэр. Бу маннык араас карталар баар буолалар. Бу кэнники сахалыы карталар ийин баар буолалар, билгэлиир карталар баар буолалар. Бу харты барына холобура киһи быйылгы дьылга туох буолун өбүн ону билиэн сөп. Сөп. Уонна буоллаҕына дьэттон таҥха туга көрөһүрдээх элбэх. Биһиги улуу суруйааччыбыт Алексей Исиевич Курковскай кини отон учуонай диэн билэбит. Саха иһинин бартын кэрийэ сылдьан

кэпсиирин ону истэр курдук буолар эбит киһи ол иһин онно аха ол онно бэлэмнэнэннэр бэлэмнэнэннэр хайаанар дьэ били эттэрэ аһыллан ким эрэ кэпсиирин истэр курдук буолаллар эбит ону бу таҥхалыыр киһи урут былыр алаастанан олорор буоланар эрдэттэн сүбэлэһэн дьэ мустаннар таҥхалыыллар эбит таҥха оонньуутун ыыталлар эбит ону бу таҥхалыыр дьоннор эрдэттэн бэлэмнэнэннэр үс күнү быһа аанньа хаабаттар Бу уот иннинэн ааспаттар, сирэйдэрин суумматтар, бытыктарын хорумматтар, баттахтарын кырыйбаттар, тыҥырахтарын кырыйбаттар, даже дьону кытта кэпсэппэттэр, ол да гынан да кинигэ бэлэмнэнэллэр эбит, ис куттарын бэлэмнииллэр эбит. Ол кэнтэн дьэ таҥхалыы бараллар эбит. Ону холобура дьэ бу сэргэни миинии диэн баар. Сэргэни мииниигэ буоллаҕына охто-сата сэргэни миинэллэр эбит. Миинэн олороллор уонна дьоҥҥо ким эрэ кэлэн туолар диэн кэпсиэ диэн ону кэтэһэллэр эбит. Аны манна куһаҕан буолар буоллаҕа бу ыалга туох эмит куһаҕан буолар киһи өлөр хайыыҥҥа буоллаҕына сэргэ даже маннык мөхсөн ат курдук киһини быраҕан кэбиһиэччилэр. Ол иһин кутталлаах Аха кутталлаах эбит. Сөп. Онтон туох баар сылгы кэпсэтэрин истии диэн баар. Сылгы кэпсэтэрин истии диэн ол буоллаҕына маннык гыналлар эмиэ эрдэттэн бэйэ-бэйэлэрин билсэллэр, кэпсэтэллэр, сүбэлэһэллэр уонна дьэ атын сиртэн аттаах киһи хоно кэлэр. Аттаах киһи хоно кэлэр уонна дьэ бу дьиэлээх киһи атын кытта кэпсэтэр диэн буолар. Ол ону иһиллии сатыыллар. Ону манна буоллаҕына киэһэ дьэ аттары оттон далга хаайаллар уонна биллибэтинэн от анныгар маннык от чөмөхтөөн бараннар ол от анныгар киирэн саһан сыталлар эбит. Уонна дьэ иһиллии сатыыллар. Онно ол бэйэҕин бааргын биллэрэ суохтааххын диэн. Бааргын биллэрбэтэххинэ биирдэ тугу эрэ кэпсиэхтэр кэпсээн ааһыахтына сөп. Оттон иһиттэххинэ, аһылгылар эйигин хайаан да өлөрүөхтэхтэр.

Түннүгү үттээһин диэн баар эбит. Онтон былыр сахалар балаҕаҥҥа олорбуттара бат да. Онон түннүктэрэ тугуй? Муус. Ону дьин бу итии тимиринэн үүттээн-үүттээн бараннар онон таһаджаны көрө хатыылар эбит. Туох эмит көстөр духуохтуу диэн. Онно кэми билгели хатыылар эбит. Так. Хаар сиилэлэһин диэн бар. Манна буоллаҕына Сэргэни тула маннык сиэдэнэй билээх баттыбырдык сиэдэлиири, ол оннугунан хаары сиэдэлииллэр эбит. Уонна хасыҥыта туран көрөллөр, туох суола баарый диэн. Онон холобура оҕо кыракый оҕо атаҕын суола хаалбыт курдук буоллаҕына, оҕо төрүүһү диэн ынах сылгы туйаҕын суолун курдук баар буоллаҕына дьэ сүөһү ас этэҥҥэ турууһу, баай-дуол буолууһу диэн этэ билгэлииллэр эбит. Онтон дьэ түннүк анныгар иһиллээһин диэн баар. Манна баҕана өтөххө тиийэллэр. Өтөххө тиийэннэр түннүк анныгар олороллор. Уонна саптан баран олороллор уонна дьэ иһирдьэ ким эрэ тугу эрэ кэпсиирин кэтэһэ сатыыллар. Вот кэпсиэҕэ диэннэр ону кэтиһэ сатыыллар. Онтон ойбоҥҥо олоруу диэн баар. Ойбоҥҥо олоруу. Аны билээх тылла. Аха. Аха. Вот. О, ну бана эмиэ бааргын биллэр хуоктааххыт. Бааргын биллэрдэххинэ бу хааран кэбистэххинэ эйэхэ кылаан кэпсээбэттэр. ойбоҥҥо олоруу диэн баар дьэ ити эттиибин барыта сүдүүтүн дьэ кэпсээлиин истээрийэр батта онту уосена бу манна таҥхалыы барарга дьоннор чуотуна чыһыланан бараһатыылар икки эбэтэр түөрт киһи эбэтэр алта киһи диэн оттон бу ойбоҥҥо олорон иһиллэһиҥэ буоллаҕына Холобура, үһүө буо хаалахтарына төрдүс киһи курдук дьэ улахан маннык ыаҕайыны илдьэ бараллар эбит уонна бары хуорканан бүтүнүн олороллор диэбэт да, тиэннэр ол ыаҕайаларын киһи курдук эмиэ сабан кэбиһэллэр эбит. Дьоччо түөрт киһи олорор курдук. Тоҕонно гыналлар диэтэр, диэтэхтэр бу үс киһи буолар диэтэхтэр бу Кэлбит диэн. Ааха. Чорбохтоох буола ол киһини холборо бу, бу дьыл ол киһигэ дьэр дуу хайдах да куһаҕан буолар дуу диэн. Ол онто куттананнар чуотна чихана сылдьаллар эбит сөп, чуотна ехсаннар. Уонна дьао кэлэн оройго үйэлэ баттамаханан. Онно онно амсаабатаххына туох да диэн хаҥа таһаарбатаххына дьэниэхаҕа кэпсээн биэрэр быйылгы дьыл хайдах буолуохтааҕын диэн. Сөп. Этэрбэс хаамтарыы диэн баар. Этэрбэс хаамтарыы диэн торбук эдэр кыргыттар оонньууллар эбит мустаннар эмиэ. муннуктан утары муннуктан ааҥҥа дылы аһаар этэрбэстэр устан бараннар хардырытаан аны ууран иһэллэр. Түөрт кыс буоллаҕына түөрт этэрбэсчибит да ууран иһэллэр, ууран иһэллэр уонна ааҥҥа дьэ тиийэн кэлбит, кимиэнэ тиийэн кэлэр даҕаны ол кыс А бастакынан кэргэн тахсар диэн. Быйыл эбэтэр кэргэн тахсар диэн буолар. Так өссө бэһилэх көрүүтэриэн барбыт да дьэ. Бэһилэх көрүүтүн билэрбит буолу дии. Кыһыл көмүс бэһилэҕи уугуган бараннар сиэркилэннигэр олороннор иккитте чүмөчүматан баран көрөллөр. Оттон манна эмиэ куттаналлар тоҕо айдакка туона буһаҕан көстөн хаалан сөптүн. Так күлүк көрүүтэ диэн бар бат да. үрүт көлүөтүн билэргит буолуобут да дьиэҕитэ баар хайыргы буо кумааҕыны кумааҕаан кумааҕаан бараннар уматалларбат да бүлүһэ уураннар аха уматаллар уонна маннык маан истиэнэҕэ көрөллөр ону дьэ умайан бүппүтүн кэннэ ол умайан бүтэн баран арааһайда маннык хамсат тахтала туоххара майгынныыр иһин көстөр холобура үрдүк баай этээстээх дьиэлэр иһин көстөр бахтажы куоракка үөрэххэ барабын иһин диэн үөрэллэр эбит оҕолор От, аһа, уонна уона дьэ сап сүрдүтэ диэн баар, суорунаны саҥардыы диэн баар, остуол хаамтарыыта баар. Аа, вот, аа, остуол хаамтарыытыттан эмиэ биир кутталлаах буолар, э, тоҕо диэххэ э, туох дииллэр эбит? Саха остуола үс атахтаах остуол улааппыкка төгүл. Аха. Бүөрө сылдьар. Ол ону буоллаҕына дьэ сирэйин сотон-сотон, арыынан сотон-сотон баран уокка сылыталлар уонна дьэ ыйдаҥалаах паайы түүн таһырдьа таһааран да хаамтараллар эбит эмиэ. Дьэ онно улахан алгысчыт этэйим наада онно. Ону дьэ остуол маннык дьэ биир атаҕыттан биир атаҕар көһө маннык хаамар эбит. Кутталлаах паайбыт да остуол хаана сылдьар этиҥ. Вот ол иһин буолана дьоннортон ити кутталлаах уонна даже туора куһаҕан буолар буоллаҕына атаҕын тусту түүр дуу хаамар үһү. Сүүрэр диэн этэллэр Дьэ куһаҕан буолар буоллаҕына дии. Сөп оннуттан киэһэ тахсаннар эмиэ иһиллииллэр эбит. Э, хайа эрэ диэки ытыырар буоллаҕына дьэ ол диэки э, үчүгэй. Э, ол дьоннор э, байдык дуойдук дуолук олорбуттар бултаан-алтаан үчүгэйдик диэн. Э, хайа эрэ диэки арай баҕар кыра оҕо ытыыра иһиллиэҕэ. Оо, бу ыалларга дьэ эбиллии буолсун кыра оҕо төрүү оҕо төрүүрүү диэн билгэлииллэр эбит. Так, онтон аны хана хайа эрэ диэки маннык мас мас кохсуулар иһин тыа иһиллэ бокуттаналлар. Ити куһаҕан буолсу диэн инник э, оттон иһиллээһин эмиэ баар эбит. Сөп ити курдук э, элбэх элбэх э, таҥхалаат ити да. Сөп. бырагыдиан баар. Түөрэх бырагыдиан. Саха хамыйаҕын туһаналларынна. Маһынан бэйэлэрэ оҥорбут хамыйахтарын туһаналлар. Ону маннык дьэ быйылгы дьыл хайдах буоларый диэн бараннар, үчүгэй дукуһаан диэн тыл буоларый диэн баран кэллэрин диэки быраҕаллар. Ону маннык түстэҕинэ олоро түстэлиэн буолар. Ол ата үчүгэй диэн. Онто маннык түстэҕинэ умса түстэ уота хоччото суох диэн буолар онто ону хос-хос быраҕан дьэ бэлэн санааларын хайыылар эбит ото чэччэтинэллэн бу олоро түстэ баҕана